Firwat de Känguru ee laange Schwanz huet. Eng Geschicht Aus Australien. Viru laanger, laanger Zäit, wéi et nach keng Mënschen op der Äerd gouf, do waren de Känguru an de Bier déi beschte Kolleegen. Si hu scho laang zesumme gelieft, Friddlech a gemittlech. Jidderee vun hinnen ass sengen eegenen Affären nogaang, ma dacks souzen se zesummen a ware frou, een deen aneren ze hunn. De Bier hat sech eng kleng Hütt aus Bamschuele gebaut, fir viru Reen a Keelt a Sécherheet ze sinn. Nuets huet en sech e klengt Lagerfeier ugefaang an huet gutt am Waarme geschlof. De Känguru dogéint huet léiwer an der oppener Natur gelieft. Nuets louch hien ënnert den héije Beem, wou en dem Mound tëscht den Äscht konnt nokucken a wou eng waarm Lëftchen him laanscht d'Nues geblosen huet. Heiansdo huet de Bier sech donieft geluecht, mee am Allgemenge war hie besonnesch glécklech, wann e klengt zesummegerullt a sengem Haisje louch a geronkt huet. De Känguru huet heiansdo ganz léif de Geck mat him gemaach, Fäert dat! sot en, oder Du bass eng al Schnaarch, Ditti! Mee soss hunn déi zwee sech ëmmer gutt verdroen. Do awer koum de Wanter, an an der Däischtert ass ee batter kale Wand duerch d'Land gezunn. De Känguru huet sech eng kleng Kaul an de Buedem gegruewen a sech déif erageduckt, mee awer wollt et em net gelénge fir sech waarm ze halen. Hee war zwar nach ëmmer houfreg, datt hie bei all Wieder dobausse war, wärend de Bier a senger muffeger Hütt louch Mee den Houfert ass bei all Wandstouss e bëssi méi kleng ginn. Do louch de Känguru nees a senger Keitchen ze zidderen, wéi et op eemol ugefaangen huet ewéi aus Eemeren ze reenen. Dat äiskaalt Waasser huet sech a kleng Baache verwandelt, déi de Kängurumann naass bis op d'Schanke gemaach hunn. Dono koum e Knëppelstenggebonzelt, a wat de Wand méi haart geblosen huet, wat de Känguru ëmmer méi dacks un dem Bier seng waarm Hütt geduecht huet. Ah, d'Mauere blénken am Schäin vum waarme Feier, de Raum richt gemittlech no Damp, meng Aen falen zou an et ass mir mockleg waarm. Esou huet hie viru sech hi gedreemt. Schlussendlech huet hien et net méi ausgehal. Hien ass aus sengem Lach am Buedem erausgeklotert an huet sech duerch Stuerm a Reen bis bei dem Bier seng Hütt gekämpft. Ja, wien ass do? Ech sinn et, huet de Känguru duerch seng Zänn gegrommelt, déi ëmmer erëm openee geklabbert hunn. Ech si plätschnaass an et ass mir äiskal. Looss mech eran! De Bier huet gelaacht. Nee, dat gleewen ech net. Du kanns onméiglech de Känguru sinn. Dee läit dach esou gär un der frëscher Loft a mécht de Geck mat mir. Ech mengen, du méchs just seng Stëmm no, fir mech unzeschmieren. Maach net de Geck, huet de Känguru geäntwert. Ech huele mer nach der Dout heibaussen. Oh, selwer Schold. Ech wollt dir jo hëllefen en eegent Haus ze bauen, mee du hues mech nëmmen ausgelaacht a gesot, ech wier feig, dass ech mech virun e bësse Reen a Wand géing verstoppen. Ausserdeem ass heibanne guer keng Plaz méi.
De Känguru huet all seng Héiflechkeet vergiess an ass einfach an d'Hütt eragaang. Sou, lo réckel, fir dass ech mech dréchne kann. Bäh, géi, du bass naass! huet de Bier gegranzt. Ech wëll elo weider schlofen. Wann s du schonn einfach erakënns, dann huel mir och keng Plaz ewech. Stell dech bei d'Mauer.
An domat huet de Bier sech nees zesummegerullt an huet weider geschnaarcht. De Känguru awer stoung am Eck, grad do wou eng breet Spléck an der Mauer war. Ouni Ënnerbriechung ass de Reen do eragedrëpst an een äisege Wand huet duerch d'Lach geblosen. Egal wéi de Känguru sech och gedréint a gekéiert huet, hie konnt ëmmer nëmmen op enger Säit dréchnen, well an der Tëschenzäit hat de Reen déi aner Säit schonn nees naass gemaach. De Bier huet gemittlech nieft dem Feier geschlof, ma mat all entspaantem Gekeims vum Bier ass de Känguru ee Stéck méi granzeg ginn.
Frechheet! Egoist!

Wéi et moies ginn ass, ass de Känguru voller Roserei erausgehumpelt, huet sech een décke Steen gegraff an huet deen an d'Hütt erageschleeft. An der Tëschenzäit war och de Bier waakreg ginn an hien huet sech gewonnert, dass säi Frënd schonn esou fréi op de Been war. Ma am nächste Moment ass e fuerchtbar erféiert an op seng déck Patte gesprong, mee du war et schonn ze spéit. Virun him stoung de Känguru an huet him mat aller Kraaft de Steen op de Kapp gedonnert. De Bier huet d'Stäre gesinn, seng Stier war ganz platt. Ma wéi hien nees zou sech koum, do huet e fuerchtbar gebrëllt a wollt hannert dem Känguru hier. Deen awer war schonn e gutt Stéck fort gelaf an de Bier konnt en net méi anhuelen. Ma deen huet net laang gezéckt. Aus engem Eck vu senger Hütt huet en sech seng Aangel gegraff, huet ausgeholl an d'Aangel hannert dem Känguru hier geschmass. De Krop krut de Känguru beim Hënner ze paken. Deen huet gemierkt, wéi et him u sengem Allerwäerteste gepickt huet, mee hee wollt op kee Fall dem rosene Bier an d'Gräpp geroden. Heen huet nach en Zant drop geluecht an huet an déi aner Richtung gezunn. A well de Bier sengersäits d'Aangel net lass gelooss huet, gouf dem Känguru säin Hënner laang gezunn a gezunn a gezunn a gezunn, a wéi de Krop endlech lass gefuer ass, do hat de Känguru op der Plaz, wou soss säi ronnen Dokes war, ee ganz laangen Schwanz. Ugangs war hien natierlech entsat, mee op eemol huet hie gemierkt, dass en sech mat deem Schwanz konnt vum Buedem ofdrécken an esou a laange Sätz nach vill méi séier konnt fortsprangen. A säit deem Dag hunn d'Känguruen hire laange Schwanz. An d'Bieren? Déi hunn eng platt Stir.